Wel, dyma ni, un arall o'r fideos yma. Um, wrth gwrs, mae wedi bod yn wythnos arall brysur, a yn wir, wythnos arall hirt lawr yn San Steffan. Ac mae rhaid i mi ddweud, os da chi wedi bod yn edrych ar y newyddion a gofyn be'n union sy'n digwydd, wel yn aml iawn dwi'n gofyn yr union rhywun cwestiwn yn gweitha ffaith mod i'n aelod seneddol ac yng nghanol y ffwlbri uh, yn San Steffan dros y wythnos ddwytha. Dwi'n bersonol yn falch bod y Prif Weinidog wedi uh, dod trwy'r bleidlais a hyder. Yym, dwi'n siomedig iawn bod 'na 117 o fy nghyd-Aelodau Seneddol wedi penderfynu pleidleisio yn erbyn y Prif Weinidog, ond dwi dal yn meddwl bod hi 'di ennill yy buddugoliaeth gyffyrddus, a nid drwg o beth ydi hynny. Oherwydd dwi ddim yn siŵr iawn be yn union ydi cynllun y rhai hynny sydd isio Brexit caled bellach, achos does 'na ddim amheuaeth y rheswm pam y gafwyd pleidlais o ddiffyg hyder yn y Prif Weinidog oedd fod yr Aelodau Seneddol hynny sydd o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb Maen nhw bellach eisiau cael gafael ar rym o fewn San Steffan er mwyn gwneud yn sicr na dyna sydd yn digwydd. Ond be mae'r bleidlais yma wedi ddangos yn glir ydy na dim ond rhyw 100 o aelodau ceidwadol ar y mwyaf sydd eisiau gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Wedi'r cyfan, dwi'n gwybod bod 'na ambell un sydd ddim eisiau Brexit caled, fydda i hefyd bleidleisio yn erbyn y Prif Weinidog yn anffodus. Ond mae o wedi profi, unwaith ac am byth, fod y gefnogaeth i adael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb yn gymharol fychan, dim mwy na rhyw 100 Aelodau Seneddol allan o 600 a hanner, ac felly mae hi'n hollol amlwg i mi bellach na fydden ni ddim yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Y cwestiwn ydy sut 'dan ni'n gadael, os o gwbl. A dyna fydd yr her i'r Prif Weinidog. Fydd hi'n gallu perswadio pobl i gefnogi ei chytundeb hi, Neu fydd 'na angen gofyn i'r bobl unwaith yn rhagor? Rŵan, yn nheimlad i, yn glir iawn ydi na dewis bellach ydi mynd â'r mater yn ôl i'r bobl, yn syml oherwydd ma'r cytundeb sydd gan y Prif Weinidog, er mae'n debyg bo' fi'n cytuno bod o'r yy cytundeb gorau fydda'n gallu cael ei sicrhau gan yr Undeb Ewropeaidd, mae o'n gwbwl wahanol i'r addewidion wnaethpwyd yn 2016, dydi hynny ddim yn syndod, Yy, doedd 'na ddim modd i neb weithredu'r addewidion a wnaethpwyd. Ond 'da ni bellach yn llwyr ymwybodol fod gadael yr Undeb Ewropeaidd yn mynd i greu mwy o problemau yy nag aros. Mae'n gwneud drwg enbyd i'r economi. A dw i'n credu na mater moesol 'di o bellach bod ni'n sicrhau bod bobl yng Nghymru ag ym Mhrydain yn cael y cyfle i ddeud 'ia, 'da ni'n fodlon efo'r cytundeb yma' neu 'nag 'dan, 'da ni ddim'. Mater i bobl yna hynny fod bellach, a nid i'r Tŷ Cyffredin sydd bellach yn ymddwyn Yy, fel corff sydd yn methu gwneud dim, mae'n bryd ni droi'r cwestiwn yma nôl at y bobl. Wel, digon am Brexit. Um, dwi hefyd yn falch iawn o ddweud mod i wedi cael y bleser o fod yn y gwasanaeth Carola yn Llandudno neithiwr nos Iau, gwasanaeth Carola blynyddol sy'n cael ei wneud gan Hosbis Dewi Sant a Tŷ Gobaith, ac mi oedd o'n wasanaeth um, clodwiw iawn Ddaru mi fwynhau, a dwi'n sicr bod Côr Maelgwyn ac Ysgol San Siôr oedd yn cymryd rhan, bod Nhwtha hefyd wedi mwynhau. Mae 'na rwbath eitha' arbennig am y gwasanaeth hwnnw, mae rywun bron yn teimlo fod 'Dolig ar fin ein cyrraedd ni pan mae'r gwasanaeth yn cael ei gynnal yn Llandudno. Ac dwi'n mawr obeithio bod pawb arall wedi mwynhau a wedi cyfrannu'n hael iawn at Hosbis Dewi Sant a Tŷ Gobaith, achos dwi'n ymwybodol pa mor falch mae pobl o'r ffaith bod gennym ni ddau gorff sydd yn gwneud gymaint o waith da yn weithredol yma yn Etholaeth Aberconwy. Dwi hefyd eisiau nodi mod i wedi cael y pleser o gefnogi, uh, o groesawu cynghorwyr o Landudno, och, Lan Rwst ddylwn i ddweud, Al Dîn ac Adel. Maen nhw'n gynghorwyr cydwybodol iawn yn Llan Rwst, cynghorwyr tref yn Llan Rwst, ond oedden nhw lawr yn Llundain ac eisiau dod i mewn i'r Senedd i weld eglwys St Mary's of the Undercroft. Wel, mae honno'n eglwys eitha arbennig yn dyddio nôl i'r unfed ganrif ar bymtheg, A dwi'n credu bod y ddwy wedi mwynhau y cyfle i weld rhywbeth sydd yn eitha' unigryw o fewn Palas San Steffan. A'r neges sy genna' i ydi os 'da chi yn Llundain ac os 'da chi isio dod mewn i'r Tŷ Cyffredin i weld yr yr holl balas yn San Steffan, yym ma' 'na groeso i chi wneud hynny, mond cysylltu efo'r swyddfa, mi fyddan ni'n falch iawn o drefnu taith o amgylch San Steffan ar 'ych cyfar chi. Ma' 'na betha' gwerth 'u gweld yno, ac yn sicr dwi'n gwybod fod yr efeilliaid y ddwy ohonyn nhw sy'n gynghorwyr cydwybodol iawn yn yr arlwys wedi bod yn falch iawn a gael y cyfle i weld yr eglwys. Ac yn olaf, ar fater eitha difrifol, dwi'n boenus iawn ynghylch yr bygythiad posib i'r adran gemeg ym Mhrifysgol Bangor. Dwi'n credu bod ni gyd yn ymwybodol o bwysigrwydd Prifysgol Bangor i economi Gogledd Orllewin Cymru, ac er na nid y fi ydy'r Aelod Seneddol dros Fangor nac dros y Brifysgol, dwi'n ymwybodol bod gennau etholwyr Fe sydd yn gweithio yn y Brifysgol a dwi hefyd yn ymwybodol fod cael prifysgol safonol yng Ngogledd Cymru yn hanfodol ar gyfer ein datblygiad economaidd ni. Wedi'r cyfan, fel y Gweinidog yn Swyddfa Cymru, ddechreuodd y broses o sicrhau cynllun twf i Ogledd Cymru, sydd bellach wedi denu bron i chwarter biliwn o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan. Mae sicrhau gweithlu sydd wedi cael eu hyfforddi i safon uchel yn rhan o'r cynllun hwnnw, a mae'r dystiolaeth yn glir, os oes ganddoch chi adrannau stem cry mewn prifysgolion, mi ydych chi'n aml iawn yn gweld cyfraniad sylweddol i'r economi o'r herwydd, ac mae o'n fater eitha' difrifol os ydy Gogledd Cymru'n colli'r cwrs yma o Fangor, mae rhywun yn gofyn o ddifri pa gyrsiau stem sydd 'na mewn prifysgolion i'r gogledd o'r M4. Felly mi fydda i'n cyfarfod y tîm yn yr Adran Gemeg bore dydd Llun a dwi'n mawr obeithio bydd y Brifysgol yn ail ystyried. Er lles economi Gogledd Cymru, mae'n bwysig bod nhw'n gwneud hynny. Wel, o'n i bai bod yna rhywbeth difrifol iawn yn digwydd wrth nesaf, dwi'n mynd bwriadu gwneud un arall o'r uh, fideos yma tan y flwyddyn newydd, felly gael i ddymuno nadolig llawen iawn a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Diolch.